Pwy yw'r cysgodi dros lefydd Chydydd? Efnisien. Dychwel, Fatholwch, dos at frenhines. Dy longau'n crafu'r dwfn gan faich yr iawn a dalwyd am y sen.

Disgyrchiant! Electromagnetig! Ffrithiant! Y grym niwclear cryf! Neu'r grym niwclear gwan! Pam y creodd y duw grocrochis? A nghynnes o bethau du yn ysu drwy gilydd yn y gwres trwm yn y nos. A iasau ei prethenoldeb yn gwefreiddio'r carped, fel ofn yn fyw o'n blaenau.

O dw i'n casáu maths. O pam da ni'n gorfod neud o? Wel i fynd ymlaen i'r coleg. O ai byth. Dwi'm yn neud o gwbl pam dwi'n trio. Jan, y cwbl ti gorfod neud di pwsio dy hun. O dwi yn pwsio fy hun, mam. O diolch am y lecture. Dwi'm yn rhoi lecture i chdi. Wel ti'n swnio'n ddigon tebyg i mam ta beth. O sa waeth i fi fynd adre wir. Mi wt ti adra. O ti'n gweld? Mae'r holl maths ma'n troi'n ym mhen i gymaint, fi bron â cracio fyny. Sdim angen mynd dros ben Bestie, nagos. Stedda lawr, na i helpu chdi. Os na'm pwynt. Dwi'm yn gallu. Mae maths jyst yn lost cause i fi. Felly ti'n bwriadu rhoi fyny?

Sal ydw i'n cofio dan Nick Byrra. Mae Abram yn dweud bod y label yn dweud must be well shaken before taken ac mae hynny, meddai Abram, yn dweud bod yn rhaid i ni hysgwyd yn dda cyn rhoi dy ffisig iddi. Ei hysgwyd! Ie, yn ôl Abram, dyma fe'n dweud ar y botel, must be well shaken before taken. Wel, brynsach annwyl, fedra i ddim neud y gwaith ysgwyd, ydw i'n rhy wan, ond mae'n rhaid gwneud hynny achos dyna be mae'r botel yn ddweud. Wel, gan fod y doctor yn deud fod rhaid, does dim byd arall amdani ond gwneud hynny. Ond mi fydd yn rhaid i chi fy helpu i.

Dwi'n gwybod yr Llyfrau Beibl i gyd, Genesis, Exodus, Numerai, Leviticus, Deuteronomium, a Mathew a Marc a Luc a Ioan a Job, Titus a Timotheus, Esra, Nehemeia, a'r Sallwyr. Ga i ddod ar y stafell 'wan? Pam 'dych chi'n 'y nghwsdi fi?

Oeddwn i'n hwyr dwetha noson i fod y chwara. Anghywir amser. Oedd hi'n dechra twyllu. A fe nes i yn lle mynd y ffordd fwya o penderfynu croesi'r afon. Tip, fydda fi ar yng nghefn i, jiglo bach, fyddwn i'n gynt. Ond mi o'n ofn y bli. Ac mi fagwyd hi, ac wrth fi o arbed yn hŷn, mi o'ch chi'n afar Tomos, a fe gafodd ei girio ffwr. Mi gethon nhw hyd fo bum awr yn ddiweddarach, yn farw. A byth ers hynny dwi wedi cario euogrwydd, oes. Ac am holl fyd y ddydd heddiw, gan Mam a'i Duw. Ac er i Mam farw, fe atgyfododd hi'r ddwrdio mewnol. Os ydy Duw byth yn marw. Ond yn waeth na hynny, hyd yn oed Cosbi fy hun. Ga i ddeud, dw i'n meddwl mai fi ydy'r person gorau yn y dre yma. Dy hunan ofnadwy. Na. Fi ydy'r person clyfra, a'r mwya doniol. Ti'm yn meddwl? Yndw. Wyt ti? Yndw. A fi. Wyt ti weithiau'n meddwl am y person a hoffet ti fo? Weithiau. Pan dw i'n meddwl am y person yna, ti'n gwybod be dwi'n sylwi? Be? Dwi'n sylwi mai fi ydi'r person yna. 'Di Catrin, Harri a Deion siarad amdana i weithiau? Nadyn.

Lili, Wyt ti'n ofni weithiau? Yndw. Mi ydw i. Duda beth sy'n d'ofni di ta? Rhyfel niwclear, cŵn, rhan fwyaf o gŵn. Anifeiliaid fferm. Y tywyllwch. Dwi'n ofni mod i am godi gan nos a fod rhywun yn bod yna yn 'y ngwyliau'n cysgu pan mae rhieni'n mynd allan y noson. Mae Mam yn dod adre'n fuan. Di meddw i'n gau. Mae fy llofft di lawr grisiau a mae'n curo'r y ffenest gadael i mewn. Weithiau dwi'n meddwl mai ysbrydion sy tu allan. Mae hynny'n ofnadwy! Ti'n gwbo, mi ddoth fy mam i farw pan o'n i'n bedair. Do'n i byth yn nabod 'yn nhad. Mae o farw cyn fi ga'l 'ngeni. Ti'n cofio dy fam? Chydig. Wyt ti'n cofio? Dwi'n cofio'r angladd. Cofio'r heddlu yn y stafell fyw. Oeddwn yn yfed te. Gafodd un ohonyn nhw bedwar siwgwr.

Rhywbeth am dy wen, rhywbeth am dy waith A rhywbeth am dy lygyd sydd yn fy hyd o'i lid Ac er nad wyt ti'n gweld ni yn ffrindiau Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Conwy. Alys.

Dir. Nid yw'r awel heno'n llyfr lloriau, na'r meistr dŵr yn dwrdio mhwll y gwynt. Rhydd yw'r caeau coch mewn rhwd, pa'r glowyr heno'n huno yng ngerddi syfrdan byddar Bethel. Rhag afon a bleso, yn llifo'n llonydd hyd lannau lleiddiog llesg, gan loes. Ac yna, daeth y dur, y dur o'r diwedd, a thiriodd i briddoedd gwan y gororau a'i gwneud yn gryfion, trwsio trawsder gwaith a'i huno, sefyll mewn muriau i siop ac eglwys a thafarn a thu. Rhiai'r ffwrneisi, ac arllwys eu tân a thywallt eu dir i wythiennau poeth y dynion newydd, yn ddir galed, deyrngar. Dir. A dir oedd ein calon a'n calan a'n medi yn pontio'r flwyddyn ddi-derfyn. Rhien ninnau, a dwndwr dir yn troi'n brebriach pres. Sefyll wrth y tân, sefyll wrth y tân. Parhau gyda'r Core Cerddant. Chwarae Troi'n Chwerw yw'r darn gan Caryl Parry Jones ar y gainc Nest gan Sioned Williams. Dyma'r côr cyntaf i gystadlu, Ysgol Uwchradd y Creuddyn.